Áyyemgi dúnye sırlar menen tolı. Biraq bul sırlardıń eń qızıqlısı Solovkiyler mámleketiniń rawajlanıwı hám qulawı. Aleksandr Makedonskiy óliminen soń onıń úlken saltanatı bóleklenip, bul wayranalar ústinde jańa mámleketler qalay payda boldı, makedoniyalı sárkardalar qan tógiwler esabınan iyelegen jerlerdi qalay bólistirgen, Orta Aziyadaǵı basıp alınǵan aymaqlardıń táǵdiyri qalay ótti hám ne sebepten Grek mádeniyatı Shıǵısta tamır jayıwǵa eristi. Bul sorawlar búgingi kúnde de tariyxshılardı qızıqtırmaqta. Sebebi bul tariyxta siyasat, urıslar, pitne hám Batıs jáne Shıǵıs mádeniyatlarınıń úylesiwi óz-ara tıǵıs baylanısqan. Salafkeler qúdiretli dinastiya edi. Biraq olardı ne apatshılıqqa alıp keldi? Olar Turan tariyxında qanday iz qaldırǵan? Búgin biz bul dáwirdiń barlıq sırların ashıw ushın ótmishke sayaxat etemiz. Kóz aldımızda sarkardalar, patshalar hám jawıngerler dáwiri kórinedi. Húkimdarlıq ushın gúreste shıǵıs hám batıs soqlıǵısqan dúnyaǵa marhamat, bul jayxun joybarlıǵan biz basladıq. Jigirmanshı ásirdiń eliwinshi jılları tariyxtanıwında Tuwran tariyxına tiyisli antik, antik dáwir túsinikleri aylanısqa kirgen edi. Áyyemgi dáwir tariyxı menen shuǵıllanıwshı izertlewshi ilimpazlar, arxeologlar hám tariyxshılardıń kópshiligi antik, áyyemgi atamasın Tuwran tariyxına taqarda qollanıwı múmkin degen kózqaras tárepdarı boldı. Biziń eramızǵa shegmgi tórtinshi ásirden baslap Tuwrannıń tiykarǵı diyxanshılıq oazisleri sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıwdıń pútkilley jańa jedel jolına ótti. Bul rawajlanıw eramızdıń úshinshi, tórtinshi ásirlerinde kriziske ushıray baslaydı. Qala qurılısı mádeniyatı hám suwǵarıw tártibi, jazıw hám aqsha aylanısı, materiallıq hám kórkem mádeniyatqa baylanıslı kóp sanlı hám hár qıylı estelikler mine usı rawajlanıw procesinen derek beredi. Bul dáwir áyyemgi dúnya kóplegen mámleketleri jámiyetiniń rawajlanıwınıń social-ekonomikalıq hám ulıwman mádeniy táreplerinde kóringen jańa basqıshı menen túsindiriledi. Ol túrli mámleketlerde ózine tánligi menen ajıralıp turıp, pútkil áyyemgi dúnya mámleketlerin qamtıp alǵan jáhán tariyxındaǵı hádiyselerdiń ayırım belgileri hám ózgeshelikleri jaǵınan bir-birine uqsaslıǵı processlerinen biri edi. Antik ataması Antiguaid, Antiguti, Antigui sıyaqlı qollanılıp, uzaq ótmish, ótmish áyyemgiligi, áyyemgi dep awdarma etiledi. Biziń eramızǵa shekemgi úsh júz jigirma úshinshi jılda Aleksandr Bobelde tosattan qaytıs bolǵanınan soń ol dúzgen mámlekettegi oraylıq hákimiyatqa qarsı kúshlerdiń háreketleri jedellesiwi nátiyjesinde grek-makedonlar júrisleri nátiyjesinde payda bolǵan mámleket tarqalıp, onıń ornına salıstırmalı turaqlıraq bolǵan grek-ellinistlik mámleket birlespeleri payda boladı. Aleksandr mámlekettiń bóliniwi hám onıń qarbaxanalarında jańa mámleketler sistemasınıń payda bolıwı tınısh jol menen emes, al Aleksandr Makedonskiydiń jaqın sárkardaları, Diaduxlar arasındaǵı tınımsız urıslar sebepli júz beredi. Olardıń arasında sawashlar nátiyjesinde Aleksandr múlkleri bólisip alınadı. Bul waqıtta grekler hám makedonlar Turanda hákimiyetti basqarıwshı qatlamlardı quraytuǵın edi. Aleksandr óliminen keyin Baktriya hám Sogdiana Kipr atawınan bolǵan grek Stasanor qolına ótedi. Bul waqta eki diadoq, Evmen hám Antigon Aleksandr mámleketiniń tiykarǵı jerlerin qolǵa kirgiziw ushın óz-ara gúresip atırǵan edi. Antigon Aleksandr mámleketiniń úlken bólegine húkimdarlıq ornatıwǵa eristi. Biraq onıń bul húkimdarlıǵı uzaqqa sozılmadı. Aleksandr Makedonskiydiń múlklerine iyelik etiw biziń eramızǵa shekemgi úsh júz altınshı jılda salıstırmalı kúshli bolǵan diadoqlar Antigon, Dmitriy Poliorket, Ptolemey Lak, Lazimax, Salavka hám Kassandrlar ózlerin patsha dep járiyaladı hám bul arqalı Aleksandr mámleketi qarbaxanalarında óz mámleketin dúziwdi málim etti. Solay etip, tariyx saxnasında Batıs hám Shıǵıs dástúrlerin úylestirgen ellinistlik mámleketler payda boldı. Áne sonday iri mámleketlerden biri Salavkeler mámleketi edi. Óziniń eń gúllep jaynaǵan dáwirinde bul mámleket aldın Aleksandr saltanatına kirgen úlken aymaqlardı iyelep, batısta Egey teńizinen, shıǵısta Hind oypatlıǵına shekem sozılǵan hám Kishi Aziyanıń qubla bólimin, Siriya, Arqa Mesopotamiya, Bobil, Iran hám Turannıń qubla wálayatları sonday-aq Afganstannıń úlken bólimin óz ishine alǵan edi. Bul úlken mámlekettiń tiykarın salıwshısı Aleksandrdıń iri sárkartası Salavka edi. Antik dáwir tariyxshısı Pompey Troktıń jazıwına qaraǵanda, Salavka ayırım úlkelerdi sóylesiwler jolı menen iyeledi, biraq Baktriya, Parfiya hám Soǵd jerlerinde ol qattı qarsılıqqa ushıraydı. hám awır sawashlar alıp barıwına tuwra kelgen. Bul maǵlıwmattı grek tariyxshısı Arian da tavsiyqlap, ol bılay xabar beredi, Salavka baktriyalılar, sogdiyler, parfiyalılar hám girkaniyalılar menen kóp urıslar alıp barǵannan keyin, olardıń jerine húkimdarlıq ete basladı. turan jerleriniń Solovka tárepinen basıp alınıwı biziń eramızǵa shekemgi úsh júz altı, úsh júz birinshi jıllarǵa tuwra keledi. Biraq Hindistandaǵı áskeriy-siyasiy jaǵday sebepli bul aymaqlardaǵı atlanıslar solovkiyler paydasına sheshilmedi. Biziń eramızǵa shekemgi tórtinshi ásirdiń aqırlarında bul jerdegi Chandragupta tiykar salǵan kúshli Maurya mámleketi Salavkaǵa qatań qarsılıq kórsetkeni sebepli Salavka pitim dúziwge májbúr boladı. Onıń Hindistandaǵı jeńilisi Salavkilerdiń Turandaǵı járdemshileriniń áhwalına sezilerli dárejede unamsız tásir kórsetti. Bul jaǵday bul jerde Salavkilerge qarsı gúrestiń kúsheyiwine sebep boldı. Jergilikli otırıqshı hám kóshpeli xalıqtıń kóp sanlı kóterilisleri bul gúreslerden derek beredi. Olar salafkiylerdiń tayanısh noqatları bolǵan Margianadaǵı Aleksandriya, yaǵnıy Góne Marv hám Aleksandr Esxata, yaǵnıy Uzaqtaǵı Aleksandriya, Xudjet, átirapların wayran etedi. Bul gúresler nátiyjesinde iri etnikalıq kóshiwler bolıp ótken bolıwı múmkin. Qullası salafkiyler hákimiyattı iyelegen waqıtta olardıń Turandaǵı ahwalı qáwipli edi. Sol sebepli Turan wálayatlarındaǵı jerlerinen ayırılıp qalıwınan qorıqqan Salavka birinshi óz miyrasxorı Antiox birinshi basshılıǵındaǵı Shıǵıs járdemshilerin shólkemlestirgen. Biziń eramızǵa shekemgi eki júz toqsan úshinshi jılda Salavka balası Antioxtı Shıǵıs satraplıqlarǵa, yaǵnıy Turan wálayatlarına óziniń járdemshisi etip saylaydı. Bul aymaqqa Antioxtıń tayınlanıwına sebeplerden biri ol ana tárepten Turan perzenti edi. Aleksandr Makedonskiy Soǵd aqsúyeklerinen Ravshanahqa úylengennen keyin óz sárkardaları hám hámeldarlarına da jergilikli hayallarǵa úyreniwdi usınıs etken. Iri sárkardalardan biri bolǵan Salavka soǵdiylerdiń ápsanalıq qaharmanı bolǵan Spitamenniń qızı Apamaǵa úylengen hám Sunikeden Antiox dúnyaǵa kelgen edi. Sol sebepli de Shıǵıs xalqı Antioxtı jaqsı qabıl etken. Antiox wayran etilgen qorǵanlardı tiklep, tómengi Murǵab oazisin qorshap turǵan úlken hám qalın qorǵanıw diywalı, Margiana diywalın qurdı. kóterilislerdi bastırdı. Ol Salafgeyler qúdiretin kórsetiw maqsetinde átirapındaǵı otırıqshı hám kóshpeli xalıqqa áskeriy atlanıslar shólkemlestirdi. Antiox tárepinen ótkerilgen bir qatar áskeriy-siyasiy hám diplomatiyalıq ilajlar sebepli Turandaǵı Salafgeylerge qarsı háreketler bastırıldı. Turan wálayatları Salafgeyler mámleketiniń siyasiy tariyxında jetekshi orınlardan birin iyeleydi. Óziniń uzaq jıllıq húkimdarlıǵı dáwirinde, yaǵnıy biziń eramızǵa shekemgi eki júz toqsan úsh eki júz alpıs birinshi jıllar Antiox batısqa qılǵan kóplegen atlanıslar menen dańqqa eristi. Ol óz mámleketiniń shıǵısına, sonıń ishinde, Turan jerlerine az itibar qarattı. Bul waqıtta Turanda ekonomikalıq ózgerisler júz bergen edi. Tınısh turmıs baslanıp, awıl xojalıǵı, ónermentshilik hám sawda ádewir rawajlandı. Salafkiyler mámleketi orayınan sırtta bolıwına qaramastan, Turan wálayatları olardıń mámleketiniń eń áhmiyetli bólegi edi. Turan áskeriy-strategiyalıq hám ekonomikalıq áhmiyetke iye bolıp, salafkiyler bul aymaq boylap ótken sawda jolları boyında qalalar hám tayanch áskeriy bekinisler qurdırıp, olarda ónermentshilik, óz-ara almasıw hám sawdanı rawajlandırǵanı teginnen emes. Salafka hám Antiox, yaǵnıy biziń eramızǵa shekemgi Eki júz seksen bir, eki júz alpıs birinshi jıllar ǵárezsiz húkimdarlıǵı dáwirinde Solovkiyler mámleketi siyasatınıń tiykarǵı baǵdarları qáliplesedi. Solovkiyler úsh regionda, Qubla Siriya, Kishi Aziya hám Shıǵısta aktiv sırtqı siyasat júrgiziwge májbúr bolǵan edi. Qubla Siriya hám Kishi Aziya ushın Ptolemeyler, Ptolemey, Laakti qarsı alǵan Mısır hám Jer Orta teńiziniń shıǵısındaǵı mámleket dinastiyası menen tınımsız urıslar bolıp turǵan, sebebi bul aymaqlarda áhmiyetli sawda jolları tamamlanıp, gúllep jasnaǵan port qalalar bar edi. Kishi Aziyanıń grek qalaları da úlken áhmiyetke iye edi. Shıǵıs wálayatlarında, atap aytqanda, Turandaǵı jaǵday biraz quramalıraq bolıp, bul aymaq basqarıw oraylarınan ádewir uzaqta jaylasqan edi. Ekinshiden, salafkiyler mámleketi shegaralarında jaylasqan kóshpelilerdiń turaqlı qáwpi bar edi. Biziń eramızǵa shekemgi úshinshi ásirden baslap kóshpelilerdiń kóshiwleri baslanıwı nátiyjesinde shegaralardaǵı bul qáwip jáne de kúsheyedi. Salafgeyler mámleketinde ishki siyasiy basqarıw máseleleri de bir qansha quramalı edi. Úlken aymaqlardı qamtip alǵan bul mámlekette sociallıq-ekonomikalıq rawajlanıw dárejesi hám jámiyettiń siyasiy shólkemi hár qıylı bolǵan. Kóplegen wálayatlardı birde-bir mámleketke birlestiriw biraz qıyın wazıypa edi. Salafgiyler mámleketiniń ózine tán ózgeshelikleriniń biri ol tek áskeriy júrisler nátiyjesinde emes, al kúsh isletiw jolı menen payda bolǵan. Sonıń ushın da mámlekettiń tiykarǵı wazıypalarınan biri basıp alınǵan xalıqlardı zorlıq penen uslap turıw yaki birlestirip turıw edi. Shıǵıs xalıqları, jergilikli aqsúyeklerdiń bir bólimi yaki ayırımları basqarıw sistemasına tartılǵan bolsa da, tiykarǵı basqarıwshılar makedonlar hám. greklerden ibarat bolǵan. Salafkeler dinastiyasında mámleket basshısı patsha bolıp, onıń hákimiyatı sheksiz edi. Patsha bir waqıttıń ózinde puqaralar hákimshiliginiń joqarı baslıǵı, armiyalardıń bas sárkardası, joqarı sudya hám hátteki bas nızam shıǵarıwshı wazıypaların atqarǵan. Dereklerdiń maǵlıwmat beriwinshe, dinastiyanıń tiykarın salıwshısı Salafka patsha tárepinen buyrıq etilgen barlıq nárseler bárqulla ádalatlı degen printsipke qatań ámel etken. Salafiyler dinastiyası patshaları tómengi eki huqıqıy tiykarǵa iye edi, birinshisi, basıp alıw huqıqı, ekinshisi bolsa hákimiyetti atadan balaǵa miyras etip qaldırıw huqıqı. Kópshilik jaǵdaylarda salafiyler patshaları iláhiy dep kóringen, máselen, tıyıntanıw maǵlıwmatları Sater, Qutqarıwshı, Dikayus, Ádalatpárwar, Everget, Jaqsılıq qáwenderi sıyaqlı patshalar bolǵanlıǵın tastıyıqlaydı. Mámlekettiń júdá úlken aymaqlardı qamtıp alǵanlıǵı ayırım jaǵdaylarda hákimshilik qadaǵalawınıń tómenlep ketiwine alıp kelgen. Dereklerdiń gúwalıq beriwinshe, bir neshe jergilikli siyasıy birlespeler, ayrıqsha qáwimler, grek polisleri, ibadatxana jámáátleri, jergilikli dinastiyalar ishki islerde ǵárezsiz siyasat júrgiziwge xáreket etken. Óz dáwirinde salafkeyler húkimdarları qala qurılısı menen belsendi shuǵıllanǵan hám keynala Salafkiya dep atalǵan qala oraylarına tiykar salǵan. Oray dinastiya wákillerinen biriniń atı menen atalǵan jaǵdaylarda oǵan polis huqıqı, yaǵnıy tolıq ǵárezsiz bolmaǵan statusı berilgen. Bunday qalalar hákimshilik qadaǵalaw astında bolǵan, sonday-aq bul qalalarda grek xalqı toplanıwı kerek edi. Solovkiylerdiń qala qurılısı iskerligi haqqında Pliniy, Strabon, Amiyan Marseylin sıyaqlı antik dáwir avtorları maǵlıwmat beredi. Bul maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda Margiana Antioxiyası, Skifiyadaǵı Antioxiya, Tarmat Antioxiyası, Oyxanım sıyaqlılar polis huqıqına iye bolǵan. Solovkiyler mámleketinde qalalarǵa qaraslı awıllar óziniń jámiyetlik dúzilisin saqlap qalǵan bolıp, olardıń boysınıwı jámiyetlik xarakterge iye bolǵan hám olar polis qala aymaǵına kirgizilmegen. Dereklerdiń maǵlıwmat beriwinshe, Salavka birinshi Ptolemeyler menen hákimiyat talasıp, Shıǵıs aymaqlar hám Kishi Aziya ushın gúres alıp barıw procesinde óz hákimiyatına basqarıw tártibin engize baslaǵan edi. Ol Aleksandr dástúrlerine sadıqlıǵın kórsetiw maqsetinde satrapiyalardı iri wálayat birlespeleri sıpatında saqlap qaldı. Tıyıntanıw maqlumatlarına qaraǵanda Salavka birinshiniń mámleketi Axamaneler hám Aleksandr mámleketine salıstırǵanda biraz kishi bolıp, hákimiyat jigirma jeti, jigirma segiz, satraplıqqa bólingen. Hár bir satrapiyanı patsha tárepinen tayınlanǵan satrap yaki strateg áskerbası lawazımındaǵı shaxs basqarǵan. Persiya satraplıqlarınan párq qılıp olar hákimshilik hám áskeriy basqarıwlardı qolǵa alǵan. Satrap strateg hákimshilik basqarıwda eń jaqın adamların ózine járdemshi etip saylaǵan. Bul járdemshi salıq jıynawshılardıń iskerligi, ishki hám sırtqı sawda, xojalıq turmısın qadaǵalap barǵan. Tariyxıy dereklerde salafkiyler satrap-strategleri grekshe at penen Stratonik, Aleksandr, Geiraks, Antiux hám basqalar tilge alınadı. Demek, salafkiyler húkimdarları tiykarınan greklerden hám ayırım jaǵdaylarda elleńlesken jergilikli aqsúyeklerden tayınlanǵan. Turanda grek húkimdarları hám olar átirapında toplanǵan grek aqsúyekleri menen birge jergilikli aqsúyekler de húkimdarlıq etetuǵın edi. Zalavkiler hákimiyatı Turandaǵı áskeriy punktlerde, yaǵnıy katoliklerde jaylasqan áskeriy kúshlerge súyengen edi. Zalavkiler dáwirinde Baktriya, Margiana, Sogdiana hám Parfiya aymaqlarında kóp xalıqlı qalalar kóp edi. Maraqand, Baktra, Niso sıyaqlı kóplegen áyyemgi qala xarbaxanalarında alıp barılǵan arxeologiyalıq izertlewler nátiyjesinde tabılǵan derekler bul aymaqlarda ónermentshilik, sawda-satıq hám xojalıq isleri rawajlanǵanınan derek beredi. Salafkeler mámleketi belgili bir xalıq yaki elatlardan ibarat bolmay, kóplegen etnikalıq toparlardı áskeriy jol menen birlestiriwden quralǵan birlespe edi. Mámleket basqarıwınıń barlıq siyasiy, huqıqıy hám sociallıq baǵdarları patsha sarayı menen baylanıslı bolıp bul jaǵday mámleket basqarıwında úlken áhmiyetke iye bolǵan. Axamaniyler mámleketi sıyaqlı Salavkiyler mámleketinde de kóplegen mámleketlik islerdi alıp barıwshı diywanxana bolǵan. Ayırım derekler Solovkiyler sarayındaǵı xat-hújjet isleriniń baslıǵı lawazımı haqqında maǵlıwmat beredi. Solovkiyler dáwirinde ádewir quramalı salıq tártibi engizilgen bolıp, Solovkiyler húkimdarları ózlerine shekem bar bolǵan salıq tártibin ózlestirgen halda oǵan ózgerisler kirgizip, shetlestirgen. Diyxanlardan jer salıǵın jıynap alıw satrap strategleriniń wazıypası bolǵan. Bunday salıqlardıń muǵdarı anıq belgilengen bolıp wálayatlardan keletuǵın salıqlardıń ulıwma muǵdarı awıllıq jámáátlerden túsetuǵın salıqlarǵa baylanıslı bolǵan. Turandaǵı grekler menen baylanıslar jergilikli xalıqlar mádeniyatınıń ayırım táreplerin batısqa tarqatıwshı áhmiyetli faktorlardan birine aylandı.

rawajlanıwına túrtki boldı. Sonıń menen birge jergilikli mádeniyat, sawda-satıq, qala turmısı, ónermentshilik hám suwǵarıw isleri izbe-iz rawajlanıp bardı. Solay etip Turannıń Salafkiyler mámleketi quramına kirgen dáwri grek-makedon basqınshılıǵı sebepli wayran etilgen ekonomikalıq turmıstı tiklew, Baktriyalılar, psogdiyler hám parfiyalılar jáne de basqa turan xalıqlarınıń salafkiylerge qarsı gúreste birlesiw dáwiri boldı. Biziń eramızǵa shekemgi úshinshi ásirdiń alpısınshı, eliwinshi jıllarına kelip, Kishi Aziya hám Balkan yarımatawında salafkiyler húkimdarları arasında hákimiyat ushın gúresler háwij aldı. Nátiyjede salafkiyler mámleketiniń shıǵıs wálayatlarında siyasiy jaǵday ózgerip, oraydan qashıwshı kúshlerdiń háreketleri jedellesedi. Biziń eramızǵa shekemgi eki júz eliwinshi jılǵa kelip Parfiya, keyin bolsa Grek-Baktriya mámleketleri Salafkiyler mámleketinen ajıralıp shıǵıp, ózlerin ǵárezsiz dep járiyalaydı. Salafkiyler dáwiri qala qurılısı tariyxı júdá qızıq. Óz dáwirinde Salafkiyler húkimdarları keń basqınshılıq siyasatların ámelge asırıw maqsetinde qala qurılısı menen de belsendi shuǵıllanǵan. Olar keyin ala Salafkiya dep atalǵan. Qala oraylarına tiykar salǵan. Qurılǵan mákan jay dinastiya wákilleriniń biriniń atı menen atalǵan jaǵdaylarda oǵan polis, qala huqıqı berilgen. Salafkeler dáwirinde ózi tiykar salǵan qalalarda túrli etnikalıq toparlar, grekler, makedonlar hám jergilikli xalıqlardıń aralasıwın qollaǵan húkimdarlardıń Aleksandrdıń qala qurılısı siyasatın tolıq sheklewi júz berdi. Salafkiyler dáwirinde jańa qalalar polisler kórinislerinde shólkemlestirilip, aldın shólkemlestirilgen qalalarǵa da polis statusı berilgen. Bunda polislerde puqaralar jámááti tek grekler hám makedoniyalılardan quralǵan. Bul qalalarda grek xalqı toplanıwı kerek edi. Máselen, Margianaǵa tiyisli maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda bul qalanıń grek xalqı arasında suriyalı grekler úlken orın iyelewi kerek bolǵan Pliniy Margiana haqqında tómendegishe maǵlıwmat beredi, Onda Aleksandr Aleksandriyaǵa tiykar saldı, biraq varvarlar bul qalanı wayran etti. Zalavkanıń balası Antiox bul qalanı tap usı jerde qayta tikledi. Ol qalaǵa óz atın beriwdi lazım kórdi. Bunday xabar Strabonda da ushırasadı. Bul jazba derekler maǵlıwmatların arxeologiyalıq maǵlıwmatlar da tastıyıqlaydı. Salavkiyler patshalıǵında qalaǵa boysınıwshı awıllar óziniń jámiyetlik dúzilisin saqlap qalǵan. Olardıń boysınıwı jámiyetlik xarakterge iye bolǵan hám olar polis aymaǵına kirgizilmegen. Salavkiyler dáwirinde Turan qalalarınıń jaǵdayı hám ishki dúzilisi haqqında maǵlıwmatlar jeterli emes. Salafkiyler mámleketiniń shıǵısında kóplegen jergilikli qalalar belgili dárejede ǵárezsizlikke iye bolǵan. Ádette, salafkiyler patshası basıp alǵan qalaǵa onıń statusı belgilengen karta bergen. Geyde bunday karta qalanıń bar statusın tastıyıqlaǵan. Sonday-aq, ǵárezsiz qalalar da bolǵan. Biraq, bunday siyasat Turanda belgili dárejede alıp barılǵan degen pikirdi tastıyıqlawshı maǵlıwmatlar Házirshe joq. Turanı grek áskeriy mákan jayları katoliklerde qurılǵan bolsa kerek. Kóship kelgen grekler Salavkiyler hákimiyatınıń tiykarın, tayanshın quraǵan. Kópshilik izertlewshilerdiń pikirine bola, Salavkiyler óz qala qurılıs iskerligin Shıǵısta da, Batısta da ámelge asırǵan. Sonday-aq bul dáwirde Turanǵa júdá kóp grekler kóshirip keltirilgen degen pikirler de bar. Grek Baktriyanıń áskeriy qúdiretiniń derekleri haqqında pikir júrgizilgende bunıń sebeplerin Salavkiyler, Baktriyada tiykar salǵan áskeriy koloniya da kóriw múmkin. Bul máseleni sheshiwde Turanda grek-makedonlar basıp alıwınan ádewir aldın júdá kóp jergilikli qalalar hám rawajlanǵan qala turmısı bolǵanın itibarǵa alıw maqsetke muwapıq. Tariyx fantaziya menen jazılmaydı. Biraq oylap kóreyik, Salafkiyler óz imperiyasın saqlap qalıwǵa eriskende ne bolar edi? Orta Aziyada ellinistlik mádeniyat uzaǵıraq dawam etkende she? Bálkim regionnıń siyasiy kartası basqasha kóriniske iye bolar ma edi? Biraq táǵdir basqasha jol tuttı. Salafkeler mámleketiniń bóliniwi anıq bolıp qaldı. Basqınshılıqqa tiykarlanǵan hákimiyat jańa kúshlerdiń hújimine shıdam bere almadı. Parfiyalılar hám grek-baktriyalılar baslamanı óz qolına aldı hám Shıǵıs jáne óz nızam-qaǵıydaların ornata basladı. Biraq bul jerlerde ellinizmniń izi pútkilley joq bolıp ketpedi. Ol keyingi dáwirler arxitekturası, kórkem óneri hám hátte siyasatında da óz tásirin qaldırdı. Salafkiyler tariyxı, bul umtılıslar, jeńilisler hám tragediyalar tariyxı. Biraq ol arxeologlardıń tabılmalarında, áyyemgi tekstlerde hám biziń ótmishti túsiniwge bolǵan umtılıslarımızda ele de janlı, Jayxonnıń gezektegi videolarında hám tariyxtıń basqa dáwirlerinde kóriskenshe.